keessatti yarsa. Namichi ma'asiyaa hinaaffaa yarse sanitti deddeebi'uun dhiisu, haga hinaaffaan yaratte suni hundumaan keessaa baatutti. Bakka sanitti argita ati, ka namichi haadha warraa irratti waan hinaafne. Bakka sanitti argita ati, ka haati warraa dhiirsa irratti waan hinaafne. Maaliif jennaan hinaaffaa dhanbii fi ma'siyaan qaamaa baafte waan ta'eef. Bakka sanitti argita ati obboleessa dhiiraa ka hintalaan waliin dhalate ka obboleettii ofii irratti haraaman hinaafne. Bakka sanitti argita ati dargaggeessa faayidaa qaba jetteetiin hin laaltu miinzee jedhee qeerroo haree deema. Mucayyoo isa malee namni tokko arguu hin qabne guyyaa har'aa kana isa waliin nama dhibba torbatu arga. Hin hinaafu. Waan kanarra badaa fuudhanii malkaa fidanii carqii warri itti uffisa irraa mulqanii suuraa kaasanii midhaan afaan isiititti guuran. Haashaa lillaahi waliyaadu billaahi. Namichi maasiyaa zambii yarsa sanitti deddeebi'uun dhiisu haga

Laa diina liman laa ghiirata lah, nama hinaaffaa hin qabne diinaa wahiitu hin jiru jedhan. Barii abboo Rabbillee ni hinaafa. Wallaahu yaghaaru subhaanahu wa ta'aalaa. Rabbillee ni hinaafa. Hinaaffaan Rabbii kiyyaa an ya'tiya almar'u maa harramahu Allaahu alayhi. Waan Rabbi haraama jedhe gabrichi dhaqutuyyuu Waan Rabbi irraa dhoowwe gabrichi godhu tuuyyu iddoo Rabbi irraa hayyisetti gabrichi argamuu hinaafa Rabbi hin lola subhaanahu wa ta'ala. Zambii fi maasiyaan hinaaffaa hagana gahu kana nama keessatti haleela waan ta'eef jecha. Amaanaa Rabbiiti zambii fi maasiyaa eeggadhu mootii sirraa dhalata mootii taata atillee hayyuu hayyuun irraa dhalate taata.

Rabbi Nabi Muhammadiin ergee alayhi salaatu wassalaam harka keessan kaahe kuni dhukkuba keessanii fi dawaa keessanillee isin barsiisa jedhe. Dhukkubni keessan fadhunuubu dhanbiidha macsiyaa. Dawaani keessan fal istighfaaru. ati rakk zambii sanirraa rabbitti deebi'uudha jedhee qur'aanni si leenjisa jedhe abu midaal akki jedhan maa jaawara abdun fi qabrihi man jaawara ahabba min al-istighfaar namni yoo du'ee biyyee gale boolla gale ollaa jaalatamaa waan istighfaara caalu hin qabu ka itti olloomuu barbaadu jedhe wanni akka istighfaaraa ka nama biyyee gale biratti jaalachiisu ollaa mararra hin jiru jedhe abul minhaal rahmatullaahi alayhi

Istighfaara guddisaa. Magaalaa teessan bakka waa itti gurgurattan illee, iddoo haajaa adda addaatiif wal geettanii teettanitti illee istighfaara guddisaa. Fa, fa'innakum laa tadruuna mataa tanzilul maghfira. Araaramni Rabbii eessattiif wayta kam buutii hin beeytan waan taheef jecha carraan bu'a araarama Rabbii akka isin hin tarre istighfaara guddisaa iddoo tana marattu ja'a. Akkasuma A'raabiin tokko akki jedhe. Man aqaama fii ardinaa Shanaanuun baadiyaa tokko waan jedhe namni dhufee lafa teenna tana qubate araarama rabbiin gaafachuu istigfaara rabbitti deebi'uu dhiifama rabbiin gaafachuu haa guddisu istigfaara waliin qixaaratu jira jedhe qixaara jechuun duumessa guddaa bishaan ammatu tola rabbiittu gartee sitti bu'a araarama istighfaara guddisi dhiifama rabbiin gaafachuu guddisi jedhan kanaaf obboleeyyan keenna araaramni rabbii walumaaf waliin nu mara haa dhaqqabu nama zambii baatee fuula rabbii dhaqee bakka biyyaa biyyoon hin jirretti fadihaa ta'e rabbi nun godhini

yakka keessa bu'an yookaan miidhaa biraa nafsee ofii irratti raawwatan rabbii ofii yaadatanii araarama kana gaafatan sani jedha rabbi warra istighfaaraati faarsa rabbi jalla wa'alaa shuuf kuni wasaka kuni qoshaashaa waan asarri bu'e dhabamsiisaa si gara ibiddaan jenne rabbiin kenna nama balleessee xurii keessa bu'ee xurii narraa dhiqi isaan jedhe jaalata rabbi tubilaa maulaaka

Ka'anii warra dhiifama Rabbiin gaafatan faarsa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam golgolli halkanii duuyda galee bariisaa yoo fuula ay deebi'e Rabbii ofii araarama gaafata. Rabbii ofii gabbara.

Sin na uume, ani gabricha kee ti. Ani waadaa kee irra jira, baallama kee irra jira. Waan dandaheen. Sitti maganfadha sharrii waan dalage irra. Hin amana ammas Rabbii kiyya ho, tolli kee narra jiraachuu. Akkasuma amana ammallee, zanbi aayaa tayuu kiyyallee. Naaf araarami yaa Rabbi.

Muka dhiifama gaafate, dhagaa dhiifama gaafate, qabrii dhiifama gaafate, sodduu dhiifama gaafate, tulluu dhiifama gaafate, sulula dhiifama gaafate, allaattii jala bade, bineensa deemu jala bade, maal bada jarana guyyama dheengaddaa harraagessa mana gubbaa mar'atu. Shakkuun turre. Faaximee shakkuun turre. Jeedalli

Wanni martinuu isa dhuggitu jedhe Rasuulli keenna alayhi salaatu wassalaam. Nama Rabbii ofii hin sodaatin homa mara Rabbi isa sodaachisa. Shuuf Faaximee sodaatee, jeedala sodaatee, harraagessa sodaatee, washoo qullaa beerri karaan deemtu sodaatee, hamoommonni karaa dacha'uu ture. Dhibdee akkanaa tana keessaa nu baasee Rabbiin kiyya asiin nu gahe subhaanahu wa ta'aalaa. Akkasuma ammallee Rabbi gfirlii jedhi. Tanuma guddisi guddoollee si dadha- dheertullee dadhabdu. Astaghfirullah akka jedhi. Siigaa istigfaaraati. Astagfirullah. Rabbii kiyya dhiifama gaafadha jedhi. Rabbi gfirlii. Yaa Rabbi naa araarami jedhi. Dhiifama naa tahi jedhi. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirlii fa innahu laa yaghfiru dhunuuba illaa anta. Yaa Rabbi ani ruuhii tiyya miidhee jira dhiifama naa tahi. Namni dhiifama naa tahu si yoo taate malee hin jiru jedhiin. Rabbi gfirlii wa tub alayya. Yaa Rabbi dhiifama naa tahi. Tawbaa natti deebi'i, tawbaa tiyya qeebali jedhiin. Innaka anta attawwaabu arrahiim, ati ka akkaan tawbaa gabrootaa qeebaltu, akkaan garteetiin nama araaramtu jedhiin Rabbii keetiin. Akkasuma, Rabbi ighfir lii wa tub alayya, Yaa Rabbi naa araarami, tawbaa natti deebi'i, tawbaa tiyya qeebali jedhiin. Innaka anta attawwaabu arrahiim. Allaahumma inni zalamtu nafsii zulman kathiiran. Yaa Rabbi! Ani ruuhii tiyya miidhee jira. Miidhaa baay'ee daangaa hin qabne. Walaa yaghfiru dhunuuba illaa anta. Namni balleessaa namaa namaa araaramu tokkollee hin jiru si malee. Faghfir li maghfirata min indika. Naa araarami araarama si biraa tahe. Rahmata naa godhi. Innaka anta al-ghafuuru rahiim. Ati ka akkaan dhiifama namaa tahu.

Akkasuma, Yaa Rabbii namni namaa araaramu hin jiru si tokkocha malee jedhee dhiifama isa gaafata. Walam yusirruu alaa maa fa'aluu wahum ya'lamuun. Dhanbii qabaa osoo beekan dhanbii ofii san dhiifama osoo hin gaafanne qabatanii irra taa'anii taan irratti taan irratti taan irratti taan taan irratti taan warran oofne jedha Rabbi jalla wa'alaa. Kana waan taheef jecha ati marti eddoo Rabbi si kaahetti yaa akhii fillaahi wa yaa ukhtii fillaahi ossi haa fuudhu. Das sin deebisinii deebi'i rabbitti si haa shuumu sin shaarinii deebi'i rabbitti sii haa kennu sin dhooggatinii deebi'i rabbitti si haa wayyamu sin salphisinii deebi'i rabbitti horii horadhu dagaagi badhaadhi rabbi si haa dagaayisu Rabbi si haa badhaayisu deebi'i Rabbitti Hormaanni kan kee yoo Rabbitti deebite barakaa qaba Diinaan kee yoo Rabbitti deebite barakaa qaba Diinaggeen kee yoo Rabbitti deebite barakaa qaba Dhiirsa gaarii yoo Rabbitti deebite Rabbi fida Niitii gaarii yoo Rabbitti deebite Rabbi fida Yoo wal geettan jiruu gaarii waliin jiraachuuf yoo Rabbitti deebitan qofa Ilma gaarii horuuf Yoo Rabbitti deebite gofa osoo hiriyyaan hin erganne ergachuuf yoo Rabbitti deebite qofa ilma diinaan isan dhibne ka inni diinaan dhibne ilma islaamummaan isan dhibne ka inni islaamummaan dhibne horuudhaaf yoo Rabbitti deebite qofa yookaani buutii taata ilmoon buutii buutima waan jedhamuuf jecha alli kee amaanaa Rabbiiti wayaa abbaa warraa ati saa'iqa mana keetiiti shufeera mana keetiiti ati sangaa miti Ati nama. Ati nama nasiiba jiraatuu miti. Ati nama dirqamaadha. Waan rabbi irraa si dhoowwa jira. Waan rabbi itti si ajajja jira. Mirgaa fi dirqama kee walii beeki. Ati nama waan irraa si dhoogge qabdu. Waan irraa dhoowwamte qabdu. Waan rabbi irraa si dhoowwe irraa dhoowwami. Waan rabbi itti si ajaje raawwadhu. Mana kana hogganuudhaaf shufeera Karaa gubbatti yoo bahee highway qabate isbiidii oofuun beeku tahuu qabda. Yoo isbiidii higgaawii san irraa buufte hin qaxxa'amta. Yoo bira dabarsitellee hin adabamta. Bakka itti dhaabdullee beekuu qabda. Sarara diimaa yoo qabattellee hin adabamta. Yookaani ummata feetee deemtuun kana fanaa'a goota. Dirqama Rabbi abbaa warraa irra kaahe yoo beeyte warra manatti walitti qabdee horattu kana waliin nagaya Rabbi si baasa. Yookaan ummata kana fuutee qilee jahaannamitti hin badda waan taheef jecha dirqama keetiin dhaabadhu. Haati manaa dirqama sirraa qabdi, ilmooleen dirqama sirraa qabdi, diinaan dirqama sirraa qaba, diinagdeen dirqama sirraa qaba, manni kee alli kee dirqama sirraa qaba, beekti dirqama kee.